Ā kāti, tēnā koutou, anō kua tiki atu i te aho nei i waihotia mai e ō tātou mātua tūpuna hei tuituinga mō tātou, tue i runga, tue i raro, tue i waho, tue i roto, tue te herenga tangata, puta ai te ira tangata ki te whai ao ki te ao mārama, ā, tīheu ā mauri ora. Ko te kaupapa tuatahi. Take tuatahi, e hanga matako anau e kia pā atu o tātou ringaringa ki te take nei e moe ana hau, te tai hāwhe o te ao ka riri mai, ako pē e ngā koro, ko tērā atu hāwhe ka hari mai, ā, waihoki, ka huri pērā ki a tātou koro, ko tērā hāwhe ka hari mai, ko tērā atu hāwhe ko kino mai ki a tātou. Nā te mea he take hāhi, Ā, e pēnei ana te takoto o te take nei. Mai rā anō, e haka pono ana au ki te hāhi. Kore kau e kōrero i konei ko tēhea hāhi tēnei. Kia ātia. Hoi iāianei kua huri katoa aku hakaaro, e ngākau nui ke ana au ki taku taha Māori, e hiha ana au ki te hoki ki ngā atua Māori nei. Engari, ahakoa, ki tōku whakaaro, ko te mea Māori tūturu tērā, he maha ngā tāngata Māori nei o taku whānau, hora kau pērā ana te whakaaro. Ka tū te hui ki Harani, kua riro mā ngā hāhi Pākehā nei te kōrero. He aha te huarahi tika, he haka tika i tēnei raru? Nā, nāna te kī he raru tēnei. He pēhana oti ō tātu whakaaro? E akae ana tātou he raru tēnei? He aha ake rānei? Ko ai e hia ana ki te pākaru i ā tātou kōrero mō tēnei take hōhonu, kī ana i te raruraru!
Ka tīmata ki ahau pea, i te mea ko taku whānau nei, nē? Ā, ko tōku pāpā nō Whangaroa, ā, ka kura ia ki Hāto Hohepa Te Kāmura, kātahi ia ka peka atu ki Hāto Petera. Nā taku māmā, i kura ia ki, nō Mitimiti nei taku māmā, i kura ia ki te Kāreti Katorika o Pumapārie. Nā, waku taha e rua, he Katorika katoa, nē, ngā whānau e rua. Ā, nō reira, koia i roto i taku haka rongo ki tēnei pātai, nā haka pai ana ahau, tēnā pea nā tētahi o aku whanaunga tēnei pātai e tono mai, i te mea, ko mātou ko tōku whānau tēnei e ruku atu ana ki te ao Māori, i a ia nei na e taupatupatu ana ngā hakaaro mō te hāhi, ā, mō te ao Māori anō hoki. Ā, kua puta wētahi tūraru, nē, tētahi o aku karanga whaea, kahore kē i haka ai kia iriirihia wana tamaiti ki roto i te hāhi, ā. Mō wēnei momo kōrero te take, nō reira he tino kōrero i roto i taku whānau, a taku kraнимāmā, rakau kē hakai ana ia, e, e noho pūmau ana ia ki tana Katorikatanga, nō reira hei ko tāna, ana, ki te kāore koe e mārena ki roto i te whare karakia o Hāto Hēmi i Mitimiti, kāore ahau e hakai ana kia mārena koe ki Mitimiti, me whai wāhi kē atu E pērā ana wana hakaaro nō reira ko tētahi taha māro pai, ko tērā tata pēnei i ahau nei, hawa hoki, ā, rangirua ana ahau ki tēnei. Nō reira e pai kia hakarongo ki ngā kōrero ā koutou nei, mehemea rainī he hua kei roto mō taku whānau hou. Engari i a koe e kōrero pēnā mai ana, ē, hihena koe ki te hakarongo he aha ngā kōrero Ā, e rā tō tātou e tau kē ana tō titiro ki runga i te koroheke rā. Nō mai rā i te rā poto, nā wai i teka kei a ia te rongoā? E Kingi, kei hea koe i roto i i ngā kōrero a Hāhine, he? Wana, ko te mea kei a au tuputupu ana, i te Hokianga, e toru kē ngā mea hei mahi mā, mā ngā tamariki a Wāra. Tuatahi, he tākaro whutupōro, Tuarua, ko te haere atu ki ngā marae, tuatoru, ā, ko te haere atu ki ngā, ki ngā, ki te whare karakia. Nō reira, i a au i whiria e tuputupu ana, kāore au i mōhio ki tētahi ao i tua atu, taku ao marae me taku ao, ā, whare karakia nei, nā, ko rāua rāua i roto i taku ao. Nā, haka pai ana, ko mātou katoa i o Hokianga i taua ara, i haka, i haka tupungia pērā atu ai. Nā, e, e, e hanga noho tae poto noa ana ahau, i te mea pēnei ana taku whakaaro, Ko Hokianga te wāhi i tae mai a Kupe. Kahore kē i roto i taku hakaro, horekau kē he wāhi Māori i tua atu i Te Hokianga. Erangi, kei konā kē atu te tini o ngā whānau hāhi nei, Katorika e noho nei. Nā, hei tauira, nā, kei roto i a Hokianga, Bishop Pompallier e tanumia ana, nē? Āe. Nō reira, i tētahi pito ko Kupe Māra i tae tuatahi mai ki Aotearoa, i Hokianga. I tēnei pito, i tēnei rā, kei konā hoki a Bishop Pompallier e takoto mai ana. Nō kāore e maha ana, me, e, i pēhea kē tātou i tae mai ai ki tēnei pito, mai tēnei pito. Nā, i aha kē i waenganui nei i huri ai ō tātou whakaaro, ā, ki ngā hāhi nei? Nā, nāku tēnei pātai hoki i uiui atu ki He Tai Waku Crime. Nā, hei tā rātou, ā, te take i huri ai rātou ki ngā mahi hāhi nei hono hei tiaki i a rātou anō. Nā, koe wēnei ko ngā wā o te, o ngā blackout wānanga nei, ā, me te ture i haka taungia ai te kāwanatanga, ā, kia kore ai te Māori e mahi nei i wana Māori, i wana mahi Harry Potter nei i roto i ngā, i ō tātou marae. Te ture tāmi tohunga nei? Te ture tāmi tohunga, nā, koia tēnā. Na hei tāu aku karani te take huri ai rātou ki ngā hāhi, hona hei tiaki i te wairotanga i taua wā rā, i te mea i kaha pāngia rātou e ngā mākutu o te ao tawhito. Na hei tāu aku karani, he mea tanu te ao tawhito, ā, kia kore ai ērā mea ara anō, hei whara anō i ngā uri hakatupu. Na, pēnā ana te koroa taku karani. Hona ka tae mai ki tēnei rā, Ā, he haka tupuranga hou kua hanga whānui mai ki te ao nei. Nā, koia au e mea nei, E mahara ana au ki ngā kura a taku Karani, erangi kua whānau hou mai ahau ki te ao nei, hanga noho taepa tonu ana ahau. Te hanga nei hakahe ana mata a Len Bristow i aku kōrero, nā, ka mutu he segway pai te whānau.
Kāore he āwhina i roto i te noho taepa, nē? Ō, me mea ana, me kōmirimiri tonu, me kōmirimiri tonu. Kore koe e anake reira e te noho taiapa. Ari, e mihi atu ana ki te tono i te mea ko kite ia, ko wai e ia. Aroake ngaro ana. Kua kite ia, ka waia ia. Patapata nau te ohe o tā kōrero, i te mea, te taenga mai o ngā iwi, ka ngaro tā tātou iwi i roto i wā rātou mahi ki a tātou, ki a rātou. Mua i te taenga mai o rātou, e hāhi ana wā rātou. Engari, tā rātou whakapono, e tika ana ngā kōrero o ngā whakakohua nei, ka huri te iwi Māori ki te aru i a wā rātou tikanga. Ā, a reira ka ngaro tātou te iwi Māori. Ināianei, mihia tōna ki te tono, ko kite ia, ko wai e ia. Ko hoki anō ia ki ngā āta tikanga i tupake ā tātou tūpuna i roto. Arā au te tangata hakapono. E hakapono ana au ki ngā mea e kite ana au, ora ko ngā mea e rongo ana au. Eh? Hoi wena mutu, i roto i ngā, ngā tumomo hāhi e korero ake nei koutou, uh, wetahi o ngā mahi o, o, o rātou ki wā tātou tamariki, i roto i te hāhi. Mutu, ko wata, mutu, koe wena ko ka mea kiki noa. Ne? E mea nei, a tātou, wā tātou mātua tūpuna, te hāhi e mea pai tērā. Engari, ki ina hoki ngā whakatātu titiro kei runga i te pouaka whakaata ana, iaianei, he piki raruraru kei roto i wērā āhuatanga. Nā, ko tāku tērā, horekau koa atu, engari mohena koutou i taku tūnga ki te, ki te, ki te tuku karakia i roto i te reo Māori, i roto i, i, i te mea, i haere au i te karakia, engari, Horekore a Ta Hahi Ingarangi. Haere au ki te, ki te karakia, horekau au i, i ata mea atu kia haere, i te mea mo Henau, ina mutu i rātou te karakia, he piki kai kei reira. Koe tera ko te taki, haere au, horekau ko atu i tera.
Heoi, ā, ki ahau neke e rapa ana te kupu raru ki roto i tana reta. Ki au nei, ehara i te raru, ehara i te raru. Nā te mea, e haere māēnēnē ana te tū ngātahi o te hakapono Karaitiana, ā, me te hakapono tūturu a te Māori i roto i ngā hui i a ia nei. Kāore e tino pērā i tōku nohinohitanga. Tika ana hoki te kōrero a te tini me te mano mō tātū o Ngāpuhi nei, ko tātū pea te iwi kaha katoa ki te hāpai i tēnā mea i te hakapono, huri noa i te motu. Nā, e mau tonu ana ērā tapu wai a ō tātou mātua ki roto i ā tātou mahi i te rā nei. Mahara ana au, i mua rā, i te wā e nohinohi ana au, mauri haereti ana au ki ngā hui o te kāinga nei, katoa, katoa, he karakia Karaitiana kē, e haka puare ana i te hui, e manaaki ana i te hui, nē. Kore poka kē atu i tērā. Ko ngā karakia Māori nei, ngā atua Māori nei, nō ēnei tau tata nei anō i tīmata ai te hoki haere mai anō o tērā tikanga. Ā, me te pai, me te pai, ka titiro ahau e iti haere ana te hunga haka pono ki te whare Karaitiana, te whare Karaitiana, Ehara i te mea motuhake te pā mai o tērā āhuaranga ki konei, engari huri noa i te ao, i te ehara ana tērā hunga, nā te mea he haka tupuranga hou tēnei, he rerekē tā rātou titiro. Ki ahau nei, kaua tātou e rapu raruraru horekau kē he raruraru i konā. E mēmēhea haere ana anō Te Haahi Pākehā, ki tāku titiro, i te memeha haeretanga o tōna haka tupuranga. Engari he haka papalanga hou tēnei kua tū ake nei, rerekē tā rātou titiro. I mua, mehemea ka tae mai koe ki taku marae i te wā e mātotoru tonu ana te kaumātua i reira, Ka pokateka koe ki te tū mai me ō atua Māori, hō, ehako, tino ngaua koe e ērā kaumātua. Nā te mea haere ki ana rātou i runga i ngā akoranga o te hāhi, tōku nei whānau hoki he morehu. Engari, ka tae mai ki tēnei rā, pai noa iho te haere ngātahi o ngā haka pono katoa. Tētahi mea tino kino te wehiwehi i a tātou, E mai, mai, mai, ko ngā hāhi nei. I tōna wā, mehemea he Katorika koe, noho atu koe ki kō. Mehemea he aha rānei koe, noho atu koe ki kō. Engari i roto i te wā, ka ngāwari haere tērā. I te rua tekau tau kua pahure nei ngā hui i te kāinga nei, Ā, rerekē te āhua i kite ai tātou. Mēhemea ko te kaumātua o te marae nei, te minita o te marae nō te Hāhi Rātana, ka tae atu he Pirihi Katorika, pai noa iho tana inoi atu ki taua Pirihi, hena koa e māu taku haka moemiti e tautoko. He kupu rānei wāu, hei tautoko i te haka haere i tā tātou hui. Nō reira koa Tīmata kē mai i reira, kua whāriki kē mai i reira te huarahi haka ngāwari i tā tātou mau i ā tātou tini haka pono. Ka mutu, e Homa, you know, tēnei mea te, ki au nei, oh, tēnā pea ka hē nā kōrero pēnei ahau ki au. Engari, tēnei mea te, ngā kōrero. kei roto i te Paipera Tapu. Kahore ahau e haka pono ana, ko nga korero kei reira e takoto ana he mahi marika tena i mahia ai ki te ao nei. He Atua nana i mea e kia puta he rangi ka puta mai te rangi. Kia puta he whenua ka puta mai te whenua. Ka oti i te rā tuatahi. Te rā tuarua he mahi anō. Tae noa ki te ono o ngā rā, ka mea ia, Ka nui te pai o taku mahi, ka okioki ahau i te rā tuawhitu. Nā, ki au nei he kōrero, haere i te kōrero tamariki, engari he kōrero hanga paki kē nei, nē? Pēnei i te paki Waitara nei. Ko tāu e kōrero nei, e, Matua, haka pono ke ana koe ki te mea i kita ai tō kanohi. Nā, pērā hoki ahau. Kāore au e haka pono ana he mahi tūturu wērā e takoto nei roto i te Paipera. Waihoki, ka huri mai ki te taha Māori nei, nē, e mea nei tātou, nā, ko Rangi rāua ko Papa, ka whānau mai ko te Tētahi o ngā tamariki, ko wai nei, ko Tāne, nāna rāua i wehe, ā, ka ao. Ka puta mai i te awatea ki roto i te ao nei, nā, e tū nei i te ao nei. Horekau hoki ahau e haka pono ana he mahi mārika ērā, tēnā pea ko taku taha Pākehā tēnei nei e heke ana ki roto i a au. Ki ahau nei, ko ngā tūpuna wēnei e rapu ana, I ētahi haka māramatanga, haka mārama he aha te take e tū iho nei te rangi nei, he aha te take e takoto nei te papa nei. Nā, kāore ā rātou mātauranga pūtaiao nei i ērā wā, ka mea rātou, ā, hoi nō he atua, he atua, he atua. Nā, kia, kia hau nei, e, nā, pēnei i ngā kōrero mō Māui. Ko wai e hakapono ana, tērā tētahi tūpuna o tātou. Āinei pea he tūpuna anō tō te Māori, ko Māui tōna ingoa. Horekau au e hakapono ana, e, aha, ko ngā kōrero tipua nei, kua heke mai i roto i ngā kōrero tuku iho, kāore e hakapono ana tērā tētahi tangata i tōna wā, nāna te rā i hopu, Nē, engari, tae au ka rongo i te tae koroke tino mōhio nei e kōrero pēnei ana, ko tā te Māori titiro tērā, i a, e rapu ana te Māori me pehe ētahi kōrero haka mārama i te tikanga o tēnei mea o te tāima. Āe, i a koe tonu. Ka ao, ka pō, ka ao, ka pō. Ka rapua pea tētahi kōrero paki, kōrero tara, rawe nei ki te taringa, E, kia hora ai tērā mātauranga, o, ki te katoa. Ka nui taku tautoko i Ngā Kura Kaupapa Māori me Te Aho Matua. E hiahia ana au kia tuku aku tamariki ki te Kura Kaupapa Māori e tata ana ki tō mātou whare. Ka mutu, ko tēnei kura nei ka noho i te whenua o taku iwi. Erangi, he maha o rātou raru, Kua tīmata ngā whānau ki te haere ki kura kē atu. He kura auraki, ki konei hoki e kaha tautoko ana i te reo Māori, horekau au e kite ana i tētahi wāhi raru i tēnei kura. Tino rangirua ana, ka aha ahau mō aku ake tamariki? Pātai pai. Meu, meu, kaua, kaua rawa e neke atu i te kura kaupapa. E kore tō tātou ao Māori e ea, mehemea ka kite koe, ka titiro i tērā taha o te taiapa, ahakoa te pai o tērā kura auraki. I tēnei wā, e whakapaungia ana te moni nui ki te haka Māori mai i ngā kura auraki me taku tino rikarika ki te rongo atu i tērā, i te mea ngā tamariki haere ana mā roto i te Kura Kaupapa Māori, he iti atu ngā rauemi e hoatungia ana ki a rātou ki te whakapakari ake i te kura, i ngā kaiako me ngā tamariki, me ngā whānau. E pēnei nei i te mea he tangata whānau tō noho, Ka mea, Oh, pai ana mā koutou whānau nei e tiaki e manaaki te kura, e tiaki e manaaki te reo, e tiaki e manaaki nga tamariki o te kura. Tino, tino hoha nei au ki tera. Me taku mohio, ko matou, ko matou nga timatatanga o nga kura Maori. Ko mātou te hunga, ā, ia, wā mātou tamariki ko puta nei i ngā Kura Kaupapa Māori, ā, tētahi ko 42 pea wōna tau, taku mātāmua, ā, rātou kata kurāngai ana, i kuraina i roto i te Kura Kaupapa Māori, ko whiwhi tohu Māori, ko whiwhi tohu Pākehā, ko whiwhi mahi i tēnei wā te katoa o aku tamariki e whai mahi ana, ko tā rātou tino tohu ko te reo Māori me ōna tikanga. hāunga anō ngā mea Pākehā. Engari, i haere ki roto i ngā kura Pākehā tuarua, tuatoru, no, tertiary, kia, kia, kia whai tohu i runga i tā mātou hiahia kia whai mahi ā muri ake. Nā, rātou katoa i haere tērā huarahi, engari, nā te ao Māori rātou i kawe. Ki tā rātou oranga i tēnei wā, nō Annie tērā wā, iti noa iho ngā kaiako horekau he pukapuka ao te pō, pō te ao o mātou i mahi ai kia, kia tū mārika ngā kura kaupapa Māori. Nō reira, kia ū, kia ū, ka kite koe i ngā hua a te wā, ka kite, kite ana koe i ngā hua ia rā, ki ahau, o te ako ako i roto i ngā kura kaupapa, me koe te kaiako i te ako tamariki i roto te reo, e ātaahua. Kia au horekau i tua atu. Nōngia tō kura. Te raruraru, he tino, tino dynamic tātou te iwi Māori. Tino. Wai tērā tōku. Horekau i te. Te whakamārama. Yeah, horekau i te raruraru. He tino whiriwhiri whakaaro tērā. And kaua tatou e hihia kia ia a ta korero me wera mea. He dynamic. Pono.
Ae, ahatia te kaupapa pena ranei he kura kaupapa, he marae, he kaupapa, he ara nei. Ka karekare nga wai we tahi taima. He pera, he pera te ao. Um, ko te mahi ke pea, ko te hapai ake i te hoi, Kia tautoko i ngā mahi, kia haere tonu ngā mahi, kia pai ake, kia marino ake te wai. Horekau pea e tino hua o te peke waka. E kore e kore a tōna taima ka karekare ngā wai o tērā waka hoki. Engari me mōhio, i mua i taku whakaiti, me mōhio koutou, ahau nei he raukura o te kura kaupapa, taku pāpā he kaiako kura kaupapa, taku māmā he tumuaki kura kaupapa, waku karanga tamariki he He tauira i ngā kura kaupapa. Nā reira, e kore e kore, ko pēnei taku whakautu, me ū. Pēnei ki ngā kōrero a Whaea Moe, me ū. Ā, kimihia pea i tētahi ara e taea ana koe te tautoko kia pai ake te haere i roto i ēnei wai, kia tae rānō ki tētahi wāhi e marino ake ai te wai. Āe. Koina tāku. Ka mutu, kei whakapae, Māori mā, e, he pai kē atu te haere ki a kura auraki. Kei konā, e, kua mōhio kē rātou, and kei a rātou te moni, engari, kua mōhio kē rātou me pēhea te huna i ngā raru. E pēhea te raru ki ngā Kura Kaupapa Māori e mātakitakingia ana e ngā wā katoa, e ngā iwi katoa? He iti te moni ka whiua ki a rātou, engari he nui te tirohanga ai ngā kaupapa Māori katoa. He nui tōku mahi ki roto i ngā āhuatanga Pākehā, i roto i ngā mahi Pākehā, me taku kite Kino atu ngā raru i roto i ngā mea Pākehā, i ngā mea Māori. He kino atu, he mahi kino ki te tangata. Me whakaaro pea te tangata e tuhi mai ana i tēnei pātai, he aha te tino whāinga? Mehemea rānei e tino hiahia ana kia tupu mai tana tamaiti me ngā mātāpono o te Aho Matua, mehemea koina te whāinga, āo. E kore kore ka kite koe he aha te ara tika māu. Nga. Mm. Whakapae nā ko ta tātou e, ko ta tātou e tino whakanui i ngā hua o, ia, o te hunga puta mai te, te kura kaupapa o te reo Māori. He ātaahua. Pono. Mm.
I tupu mai au i roto i te Kura Kaupapa Māori, ā, kātahi ka hunuku ki te Tai Tokerau, i uru atu ki tētahi Kura Kaupapa Māori anō hoki, ā, erangi nāku kē te whakatau ki taku māmā, ā, kia haere ki Kura Auraki. Ā, nā runga anō i taku hiahia, ā, ki te whakawhānui ake i ōku mātauranga, ā, i roto i te ao pūtaiao, i roto i te ao pāngarau. Ā, nā konā i hūnuku au ki, kura, ki tētahi kura auraki. Ā, anā ngā hua, engari i heke tērā ā, āhuatanga o te reo Māori, ā, me te aroha o Ā, ngā kaupapa Māori, kāre i tino rongo, ā, i tēnā aukume me kī. Ā, engari, i whanake hoki taku reo Pākehā i au i konā, ā, ana, i pai taku uru ki whare wānanga, ki te whare wānanga o Waikato. Āe, me te uru ki ngā kaupapa Pākehā i māia ake taku tū, ā, taku karawhiu i te reo Pākehā. Ā, ā, ehara i te mea i āmaimai rawa ā, taku hoa tāne i tupu mārika i roto i Te Aho Matua, ana, Tāia ki te whare wānanga, ā, hei ko tāna i āhua uaua tōna whakawhiti ki te ao Pākehā, ā, me te ako i ngā tūmomo rautaki ako, ā, i raro i te marumaru o te ao whakaako Pākehā. Nā reira, ā, he hua tō ia taha, ā, engari Kāre kore he hekenga hoki ki te taha o te hua o te reo Māori me ngā tikanga Māori, me te manaakitanga hoki. E mihi ana ki a kui i ra korero e hoa. Tena kui e ra korero. Um, ko tetahi ngo nga mea e tino kite nei au i tenei ao, uh, i te kaha taami o te ao Pakeha i a tatou te Maori, Ko ngā mea e whakanuitia ana te Māori hei success, ko ngā mea e whakanuitia ana e te Pākehā. Nā reira, e weta hei taimaka whakarau, me, um, hakoa te tino ataahua o ngā mahi o te whare wānanga me ngā āheitanga ka taea i roto i tēnā, me whakatau te Māori, me hoki hoki tātou ki ngā mea Me whakaaro nui tātou ki ngā mea e whakanui ana tātou hei success i roto i te ao Māori. Āe, pai te whare wānanga, tō mātou whānau he whānau kaha ki te aru i te ao mātauranga, engari koina tētahi wāhanga, tō tino ū ki tō Māoritanga, tō ao Māori, koina tētahi te whakatupu i te tamaiti kia mōhio ia ki ōna tino pūkenga, kia Tino pakari ia i roto i tana whai i wera pukenga, koina hoki tetahi. Um, na reira, uh, ha te hua waka kororo. E mea ana hau, um, me whakaro whanui tatou, ai ko te whare wananga tetahi ara, mm. engari he nui nga ara um, e tutuki pai ai nga mahi a te tangata me ōna pūmano a me ōna mātua pono. Mm.
Me te mea kē, ka tae ana koe ki te whare wānanga, ka tutuki ngā mahi, ka hoki koe ki te kānga, ka whakaaro ake, Hūm, toru, whā, rima tau? Pai kē atu i taku whai, i taku ara reo, taku ao Māori. Um, I pērā hoki māua i tā māua hokinga mai. Ehara i te mea me whai i tētahi tohu e eke ai koe. Mm. Engari koirā te whakaaro, I te wā ka wehe koe i te kura, ahau, kura tuarua, oh, me haere koe ki te whare wānanga, me haere koe ki te whare wānanga. I ēnā wā kāre e tino mōhio ana, oh, koinā te ara māku, oh, e haere noa ana ki te whakamātau i tēnā āhuatanga. Um, engari ināianei, ahau e 26 tau te pakeke ka whakaaro, gee, ai se mara, hea te, hea te take o te haere ki, ki konā, kei konei kē. He mātauranga e ora ai tātou i ēnei rā. Āe, āe, nā ka hoki anō ki te pātai o te, o te, ki tōku whakapae ko te whaea e pātai ana i tēnei pātai, i runga i tana hiahia kia pai te ao o ōna uri ā muri ake nei, kua rongo, iāianei kua rongo, he oranga anō kei roto i te ao Māori ake. He oranga anō. Ahakoa, Me hikua i roto te reo Pākehā, ao Pākehā i wētahi wā, engari ina ū koe ki te ao Māori, ki te mātauranga Māori, e taea ngā mea katoa o te ao i tēnei ao. Nā. Tika. Ka pai. Kaiako kura kaupapa. I haere ahau ki te kura kaupapa Māori. I tupu tahi au ki waku tupuna, ki taku Karani māmā, he Tumuaki ia, ko ia te tumuaki tuatahi i te kura nei, Te Kura Kaupapa Māori o Kaikohe, ā, mutu atu au i te tau waru, ka heke atu au ki roto o Kahungunu, ka haere ki te kura mō ngā taitama wahine o Hato Hōhepa. Ā, iāianei he tamāhine tāku, kei, ē, i haere ki Te Kura Kaupapa Māori, nā, i hoki mai mātou ki te kāinga, ka tino Rongo au i te rerekētanga o ngā kura kaupapa i te kāinga nei ki wērā o Tāmaki Makaurau. Tau atu mātou ko tōku whānau ki te kura pātata nei ki a mātou. He kōrero Māori, he kōrero Pākehā i ngā wā katoa. Ka mutu ki roto i a au anō, i puta te haka aro ā, he pai kē atu tana haere ki tētahi kura Pākehā, kia pai tana reo Pākehā. Ā, nō reira i tonoa ki tētahi kura Pākehā i tēnei te tau tuarima kua noho ia ki tētahi kura auraki. E kite ana au i ngā painga nui nei i roto i te ao Pākehā, wērā mea e kī ana koe ngā whāinga a te Pākehā e kite ana au i wērā āhuatanga. Erangi e rongo ana au i te ngau o taku tono i a ia ki reira, ā, i runga i te, ā, tana haka mana i te ao Pākehā, ā, tētahi wāhi o te ao Pākehā anō, hei ana au te haere i te whare wānanga ki te whai i tēnei mahi, ki te whai i tērā mahi. Huri rawa atu, e kite ana au i, ā, tana ao Māori e pupū tonu ana i roto i a ia. Kua tīmata pakihi ia, he kaupapa Māori, he pepa tākai, he reo Māori katoa kei runga, nāna anō wērā hākaro i tana mokemoke ki tana ao Māori. Hanga waimarie ahau, e kōrero Māori ana mātou ki kāinga, ehara i te mea e. pakari nei tōna reo pēnei me te mea i haere ia ki te Kura Kaupapa Māori, erangi kei reira tērā tētahi wāhanga. He kura, he kaiako ahau i te Kura Kaupapa Māori o Kaikohe, e rongo ana ahau i te huri o te tai, o ngā whānau Māori, e hoki mai ana ki tō rātou ao Māori, ā, Erangi i roto i tēnei rua tau kua noho au ki tōku kura o mua, kua kite hoki ahau, ā, kāore anō kia tino rere tēnei manu o te Kura Kaupapa Māori i konei, ā, 30 tau e haere ana tēnei, konei atu i te 30 tau tēnei kaupapa e haere ana, Erangi e tono tonu mai ana ētahi whānau i ā rātou tamariki kia haere mai kāhore he reo Māori. Ina huri ki te, ngā tau e rima kua hakaaro ngā whānau, oh, me, me whai au i tēnei huarahi Māori. Haka whānautia mai wēnei tamariki ki te reo Māori, kātahi ka huri ki te rima, taria mai ki te kura kaupapa Māori. Kaua rawa e tatari, oh, nā, he wai tēnei whonu. Kau e tatari kia rima rānō ngā tau, ka tae ka tīmata ki te ako i te reo Māori ki wā tātou tamariki. Nō reira, e tino rongo ana i te wairua o tēnei tuhinga i tīmata i taku titiro tuatahi i Hakaroa au, ko hau anō tēnei i roto i tēnei tuhinga. Āe, kei reira ngā painga o te Kura Kaupapa Māori, erangi ki a au, Ā, he mana anō tā ia kura kaupapa Māori. E hihia ana ahau kia tino pērā te pai o ngā kura katoa i tā Whaea Moe e kī mai ana ki a tātou, erangi, kāore e pērā ana. Kāore e pērā ana i roto i te, me taku tino tautoko i tō kōrero, horekau anō te ao Māori i huri mai ki te ao Māori. Koia tērā ko Te Tai o ngā Raru Nui. I roto i te wā e ako ana au, ahakoa he aha aku mahi, ka ako au, tō ao he ao Māori, i te mea kanohi Māori tēnei nā te tangata Māori. Kia rongo ai ngā tamariki me wā rātou mātua, horekau me Māori, me Pākehā rānei, horekau i tua atu me Māori mai. Kia kore e rangirua, kia kore e āwangawanga mō ngā mea o te ao Māori. Ko, kei reira kē te tino, tino mahi nui mō tātou, ki te, ki te, kia whakaae a Māori kei roto i te ao Māori ōna pūkenga katoa e taea tōna ao Māori. I roto i tēnā, me ū tātou, me ū tātou ngā mea, i tēnei wā, ko nui haere ngā tamariki o ngā, i te wā i a au e ako ana, ko taku karaehe noa iho, he Māori. Nā, i roto i tērā, ka haere mai ngā, ngā mātua, ki ahau ka mea mai, rawa waku tamariki e, e kaute ana, e mahi pāngarau, pāngarau me te kore mōhio te tuhi me te pānui, pānui. Mea te au, He pukapuka wā rātou, he aha tō kōrero? I reira ka mārama ki a au tā rātou hiahia kia pānui Pākehā wā rātou tamariki katahi anō ka āe e tamariki mōhio o ko Mau te mātauranga. Tau ahakoa tukua mai ki a au kia ako Māoringia, e. Te hinengaro, te whakaaro tonu o tērā Māori kia tae rānō ia te pānui pukapuka Pākehā tuhi Pākehā rāinei, ka tahi anō ia ka whai i te mātauranga. Nā, i roto i tēnā ka konei, kei konei mātou e mau haere nei i te kaupapa o Tauranga Kōtuku, i roto i te reo Māori, ko te mātauranga Māori nake anō te mātauranga e akongia ana e mātou, ā, i te tīmatatanga, 23 pea, 25 ngā tama, ngā tāna tāngata uru mai, i tēnei wā, ko Heke iho ki te 18 noa iho. Kua kore te Māori e āta rata ki tōna mātauranga hei kawe i tōna ao. He wā anō, engari ka haere tonu mātou i te mea me haere tonu kia mārama e kei roto te ao Māori tūturu nei tētahi oranga. Koe wēnei waku kauwhau i roto i te hauora, i roto i ngā, you know, ngā mahi o te whare herehere, wēnā mea katoa. Kia, kia rongo tētahi atu tangata i tēnei kōrero, ka pai, māna e kawe tērā. Hono kia kaha mai tātou. Te hanga nei e whakaae ana tātou katoa e tino hiahia ana tēnei mātua kia whanake tana tamaiti kia noho ia ki tētahi wāhi haumaru, me te pai o tēnā, me taku tautoko. Tautoko, ia.
I te mutunga iho, kei a ia tonu te kōwhiringa, hono, mehemea e taea ana te noho ki tētahi ao Māori, ahakoa kura kaupapa, ahakoa reo Māori te kānga ehara nei, kua te painga atu tēnā. Ka pai.
Koinā, koinā tāku.
Ka nui te kaumātua o taku whaea, e tino ora tonu ana tana roro. Kia ora koe e whaea. Kua timata tana tohutohu i a matou, he aha ana hiahia mo tana matenga? Horakau ia hiahia ana kia mauria ia ki te marae. Hiahia ake ana ia ki tana whare ke takoto ai. I runga i tana pukuriri, kētahi o te whānau i roto i ngā tau, ā, tātou katoa e taunga ana ki tērā āhuatanga. Hei tā Naina Maurea ki te marae, ko konā, aua iwi, haere mai ki te tangi teka ki a ia. Āe, tēnā koe e te whaea. Ā, e, horekau hoki tātou e kūare ana ki tērā āhuatanga. Me takoto kē ia ki tana whare kia pai ai te raka i te kua. Ēngari e mohana au kia mate nei, kua totohe te iwi, kia takoto kē ia ki te marae. Hei tā Māmā, ina kore mātou hakarongo ki a ia, ka hoki mai ia ki te poke i a mātou. Me hakarongo rānei ki a ia me pēhea rānei? Umm. Ka mate tō whaea, kua takoto kē i a ia te kaupapa mōna, ka mutu ka hiahia te iwi, he kaupapa ake anō mōna, ka pēhea koe? Ka tautoko koe i tō whaea? Ka hakarongo rānei koe ki tō iwi?
E ai ki te kōrero, i te wā e ora ana koe, māu tō kōrero, kia mate koe, mā tō iwi tō kōrero. Hei tīmata kau ake. ka mutu me te mōhio atu nele, e te kore o te tangata i mōhio me pēha te whai kōrero, a, he pī ki raru ka tau e, mai tērā whakaritenga o te kuia nei. I te kore o te hunga ora e mōhio me pēhea te whakatakoto i te kōrero, te whai haere i te kōrero, kia tau ai ko te mea tika.
Hakapai ana au e te wahine nei, e karekau te wahine nei e haere ana ki ngā hui mate. I te mea, mōhena au, Ina mate tētahi, tētahi tangata ako te koretake, he tae atu ki te, te, te, te marae, hai, rangatira te koraka nei ko Mahi. Anei pea ka puta wena korero ki te wahine nei. Tika. Hore kau e te kawe nei korero, tika ana, ako te koretake o te koraka nei, matetanga, rangatira pai.
E tika au ki tēnā kōrero. Nā, nā, e, e tika rokoroko ake au ki he reini tāngata e kōrero pērā ana. Ka kī atu au ia, e aha, tērā pū ki rohe, koi tuara ana koe te koraka nei, ka mea atu au, tē koe te tūtahi o ngā kōrero.
Tēnā he āhuatanga nui tēnei rori i ngā tangi nei, nē, tangi hanga nei, mate tūpāpaku nei, e tangi tēkake ana. Nō, e tangi teka rānei, mehemea taea tonu koe ki te marae, i haere koe ki reira i runga i tō aroha ki tērā tangata tō ngā whenua.
Ka pai, ka pai, ē. Nō, he akaaturanga aroha. Hoi nō, he horekau kē te kuia nei e hia ana kia mauria ki te marae. Nō, e māia rānei koe ki te takahi i tana kaupapa, mehemea he, he, he whaea tēnei, nō.
Tētahi o aku karani māmā, he pononga nō te hāhi o ngā kaihaka atu a Ihoa, ngā Johos, nā, kore rawa ia e hakaina kia mauria atu tana tūpāpaku ki te marae ina mate ia. Kua puta tēnei momo kōrero ki waenga i taku whānau, nē, i te mea i a ia e ora tonu ana i tēnei wā, kāore ia e haere ana ki te marae, Ina mate ia, kua tohutohu kē ia he aha wana hiahia mō tana matenga, mō tana hui mate, ko tētahi o wēna kia kaua ia e hakahokia ki roto i te marae. He hāwhe o te whānau e tautoko ana i wana hiahia, he hāwhe anō o te whānau ina mate ia ka mōhio, ana, ināianei ka hakahokia koe ki te marae, kua roa nei koe e ngaro ana i tēnei marae, i tēnei taha o tō o to Maoritanga, na, kaua hoki ka pehea tatou ina mate ia, engari koia tenei tetahi o nga momo raruraru i roto i taku whanau, me haka pono ki te hiahia taku karani mama, ina mate ia, kei a wai Kei a, kei a mātou kē o te whānau te haka tau me pēhea rānō i ahau hoki, ka aha tātou? Ka tatari ki tērā wā, engari, ka pēhea nē? He rerekē i tēnei horopaki i te mea ko tana haka pono kē te mea e, e hiahia nei ia kia, kia haka hokia ki te kāinga kaua ki te marae. Engari mō tēnei, tēnei atu whānau, ko te hiahia noa iho ki roto i te whaea te take, rakau kei ia hiahia ana kia haria ia ki te marae. Me pēhea, me aha, aua hoki. E kōrero atu ana?
He rerekē te whakaaro mehemea ko tētahi hāhi e ture mai ana me aha rātou. Nā, pērā anō hoki mātou, ki ngā whānau nō tērā hāhi, e taringia ana ki roto i te whare, i te whare tangata, horekau ki te marae. Ki reira, ka mutu a Turea mai, kau e mihia, kau e karakia, hono pai nohi o ta matou tangi mokemoke atu nei, engari mo te mahi, nga mahi katoa o te tangi ki te tupapaku, tera momo ahuatanga, kore whakaaengia. Ka whakaae atu mātou ā whānau nei ki wērā hiahia i te mea ka turea mai, ina kore koe e whakaae ki ahau, ka kore ko wai atu rāini e tukua mai, ka haere tonu atu ki a Tahua, ko tērā o Hāhi, koe tērā tā rātou. So, nā rā mātou i āta inoi kia tukua mai ngā tūpāpaku, kia tangingia e mātou, engari i runga i tērā, kaua e karakiangia, kaua e karangangia te iwi, ā, wērā āhuatanga. Engari ko te tahi, o wā māua whanaunga nei, i te mutunga mai ka tukua mā tētahi atu hāhi e karakia te karakia mutunga o te kitenga kanohi, ka riro atu ai. Nō reira, ko te mōhio puanō o ngā kaikōrero ki te whakatakoto i te take e taea te whiriwhiri tētahi mea. Ko tā mātou tino tino kōrero ki te iwi nei, Ahakoa kei roto i tētahi atu hāhi ahakoa te aha, he whānau, he whānau kotahi mātou, e kore e taea mā te hāhi e poro i te aroha ki te tangata.
Koe tēnei ko tētahi mea kōha ki au, ko ngā wā tātou mātua e mea ana ki wā tātou tamariki, ina mate au, kaua au e taria ki te marae. Mēnā e mōhio ana te tini o ngā tāngata ki tēnā kaumātua, ki tēnā whaearaini, ka pakere mai te manuhiri, ka tae mai ngā hēmanawa ki roto i wana tamariki, ki wana whānau, ki te tia ki te māmina. Ko tēnā ko te porangi o ētahi o ā tātou whānau i roto i wā rātou tirotiro tanga. E tika ana ta moe, mena, mena kei te ora tonu koe, ko kai, koe te kai whiti ki to tau. Ina mate koe, ki te tahi atu. Ma, ma, marama nga korero wa tato matua tupuna, penei te tahi hui, i tae mai ki roto, i tere mai te aroha o te tangata ki te, ki te, ki te tūpāpaku. Haere mai ki tau henare ki te, te tiki mai te koraka nei. Kōrero mātou, o tatake mātou i te, Ko tata he ngaio te taumata ki te toto heke ki nga manuhiri i tae mai ki te haere mai te tiki i te koroke nei. E noho ana au i te hakarongo ana nga korero ka tae tu te koroke nei, ko hoha ki nga wa matou kaumatu i te taumata. E tana mea, ko hoha ake au ki a koutou haere au ki te tiki i taku toki ki roto i taku motoka, ki te poro i te kaki o te koroke nei ka taria te kaki. Atua tō mea tō pai ana. Haere koe te tiki i tō toki, te poro i te kaki o te karaka nei. Hari, korero koutou i waingungia koutou, wai te mate ngō koutou ko te noho mai me te tino mm. te kolo. Kala kau korero ko atu i te.
Nora, e, e roto i to korero, uh, Matolen, E rongona hei mehanga me pakari nga tamariki ne? Ngai. Mehemea koe tena ko te hia o o te mama nga tamariki, me hanga pakari nga tamariki, na, kia pakari ai ta ratou tu. Ka tae mai he manuhiri ki te tono, na, ki te tupapaku, me mohio ratou me pehe te whaikōrero, ne, me pehe te hakatakoto tika i te kaupapa, me pakari. Na, penei ana, a, i, rua tau ki, pea ki muri, na, ka mate tetai o aku matua. Taku matua nei, ā, e koroke whairo, ka moe Pākehā, ka noho ki tāwāhi. Kīhai i tino tupu mai te kāinga. Hoi anō, ka riri mātou i te mea ka rongo, oh, ko te noho ia ki, ki Whāngārei ki roto i tana whare. Ka riri mātou. Ā, ka haka rite mātou i a mātou anō, mehara tātou ki te tono tūwhāmu, ka haka hoki a Uncle ki te kāinga, te mea, te mea, te mea. Ka ata au te mātu ki rere, ka kite, oh, actually he mansion te whare o taku whakamuri. Tani pea me waiho kē ki konei, kei hei kainga o tātu katoa. Kaua te mātu, ā, koe tēnei ko te kaupapa, i noho mātu ki tana mansion. Erangi, ngā tikanga katoa i whakahaeretia i roto i tana mansion nei, ā, whakahaeretia katoatia ana ki ngā tikanga Māori nei. Noana, hariti mai, taupatupatu mātou engari Ko te koro a rātou mā, tuku mā te. Kāore, i tūohu kē koutou.
Mehemea koutou kite i te pau te whare, kāore i tūohu kē koutou. Rēnei, ko te kōrero a rātou mā, ā, tukuna te whare me te whānau kia kōrero. Nā, ka haua te mātukiroto i tana whare, i tukuna te whare kia kōrero, ā, koia tēnā ko te hakatau i puta. Horekau. Horekau kē ngā. He mini bāke kona.
I mōhio he tino whānau Pākehā tēnei i te mea ngā crackers i hakaritea hei kai mā mātou he tino kawa ki ngā kōrero Māori nei. Nō te kaha nui o te utu horekau mātou tino taunga ana ki a rō ka hoiho kia hatia. Nā, erangi ko te hua pai i puta mā roto i te tangi tika i taku matua i roto i tōna whare. E kaha hoki mai wana tamariki ki te kainga. Koia tena ko te mea here nei i wana tamariki ki a matou o kaikohe i a enei na. Ka pai, ka pai.
Nui atu ta koutou pai ki tana pale, ta koutou pai ki te tangata.
Engari he mea ano, he tupato ano te roto i wera momo korero i te mea, Wētahi ka, ka haka takotongia ngā mātua, tērā momo kōrero, wahongia au ki taku kāinga, wahongia au rānei te aha, te, ki he ara kaua tari te marae. He, he āhua nui ngā whānau, ko te roanga mai, i muri mai o te matenga, ka tīmata te raruraru haere. Te raruraru haere, te mea horekau i pai te tuku i wā rātou mātua, horekau i pai te, te āta, te puta o te tangi, I te mea he mahi nui ki te manaaki manuhiri wera āhuatanga katoa, ā, e kore e taea, e te, e kore taea te rongo i ngā kōrero katoa mō runga i tā rātou whaea, wera momo mea. He nui ngā tāngata e raru ana i muri mai i roto i tērā, i, i roto i te kore e puta o te, o te tangi. Nā, kore au ko te tautoko i wēnā. Te mea kore te koha ko te hoki ki te marae.
Kia ora. Nē. Hori, e māma noa no te mea tu, ko tāku tēnei ki te tangata nāna tēnei take tono mai, ki au nei me hakararata koe i tō whaea, pēnei nā, ko koe e ware ki ngā raruraru ka mahue mai a koe ki te ao nei i muri i a koe nei, E me aro ke koe ke te wahi o to ora e toi nei, na, he aha te mea ka hadihadi i a koe i roto i taua wa, engari kia tae ki to matenga, a, waihotia mai ena raruraru ki a matou ma matou e pika. Kia tatu ai tana ngaka ki runga i te mohi, na, kahore kei ia ia te tikanga, He aha e totohe ai kia pēnei rānei, kia pērā rānei, kua kore kē te tangata i konei. Ēnā raruraru e waiotia kētia mai ana ki a tātou ki te hunga ora. Ka pai.
He mea kē anō tērā, he mea kē anō te mau i te tūpāpaku ki te marae, ka mea te iwi kia pēnei te kaupapa mōna, ka mea ngā tamariki horokau mātou e hiahia ana kia pēnā. Nā, rerekē tērā. Ko tāku hakarongo haere ki ā tātou kōrero e. E rua kē ngā take nei, nē? Koe tēnei ko te mea tuarua, ko ngā tamariki, ka pehe mehemea ka haukoti rātou i te, i te kaupapa e kua whakarite ngā kaumātua o te marae, te iwi rānei mō te, mō te tūpāpaku, ngā mea kē mō tērā. Kei konā ētahi taimahatanga. Engari, i roto i tēnei ao, Aini pea kore tae te pehe, ko te kupu mutunga kei nga tamariki, ne? Hakae ana koutou ki tera? Kore koe e hakae ana? Kore, kore rawa.
Tera, he take ano tena, he take ano tena. Wetahi o nga tupapaku ka tau mai ki runga i te marae, ko oti ke nga, nga korero i a ratou i hea, i hea ano atu. Ka hoki mai ka mea koe, oh, ko teha te, te wahi tika hei tanu i te tupapaku, ko tu mai ko nga tamariki ki te waha mai, He aha te korero? Ko kore nga te taumata korero e whai korero. Na ko te tino tikanga o tera, kore au whakaae, te mea he raru nui kei roto i tera e waihongia ma te whanau, te tikanga Maori i te wa i a koe kei roto i te pouritanga e kore e taea e koe te whakaaro nui mo nga take. Te tona tikanga Ka haere koe, ka noho koe i roto i te whare mate mā tētahi atu koe e manaaki. Ko te raru kē, he nui o te hunga haere mai ki ngā marae horekau e noho ana ki te whakarongo ki ngā kōrero, tērā te tuatahi. Te tuarua, pēnei te kōrero mai o tētahi o aku irāmutu i tērā wiki tonu, E aha kē te take? Whawhai nei koutou mō te tūpāpaku te take. Mea te au me koe mōhio te tikanga Māori, ko te whawhai mō te tūpāpaku ko te tino aroha o tēnā tūpāpaku. Engari i a ianei, ko noho i Tāmaki i hea, i hea, ko hiahia kia tatū wawe te take, kore rongongia ngā kōrero aroha mō te tūpāpaku, kia wātea i rātou ki te haere, kua waitai, haere mai, noho mai, Rawa e noho ana kua haere ki te hī ika, ki te aha rae nei, kia tae rānō ki te wāhanga o te nehu, katahi nō ka hoki mai. Wērā mea katoa, ka kaha nei tātou te ako i ngā tikanga te reo me ngā tikanga Māori, engari horekau tātou e ako ana i ngā tikanga tūturu ake ki ahau nei. Pai ana tēnei i mua nā te mea tū pakari tonu ana te ao Māori i mua rā. Engari i a Ane Mōrukai, mahi nui te pupuri i tēnei mea te tūpāpaku. Mahi nui kia, kia rite ai ki tāu e kōrero nei, whā, ka mutu tērā mahi nui e taka kē mai ana ki runga i ō tātou pukowhiwhi. I ngā wā katoa, he tohutohu, he ārahi i te whānau e haere kūare, e hoki kūare kē mai nei ki te kāinga. He raruraru, he maha ngā raruraru kei roto i tēnā. e utaina kētia mai ana ki runga ki ō tātou pokowhiwhi. Āe. Engari nā, he nui atu te raruraru ina kore e tuku tikangia te tūpāpaku. Ina, he raruraru ki te whānau, ki, ki te, ki ngā whānau pani, ki ngā, you know, ki te hunga nā rātou te, he manawatanga.
Te tokanau he wetahi o korero e moe atu te mea pera tera mea ki a matou. Mari, ia e ta matou mama e tamariki tonu ana matou. E tae ki ta matou papa ka mate te korakena, ko tupu ke matou. Ko mohio ke matou e aha ke nga painga e mea nei matou mo ta matou matua. A koe tera ko te take e Nā, nā, nā mātou, ngā kōrero o taku matua, i tatū, ahakoa te kino o mātou matua ki a mātou, mea tau, ki a rātou, ko wareware kē koutou, ko tupu kē ngā rā kō nei, horekau he kahi katoa nā ēnā, he nāu i a ia nei. Ko mōhio mātou, e aha te, e aha te mea tika, e aha te mea hē i te tohutohutanga o te koroke nei ki a mātou. Ina kore mātou e tū Mō wāna, wāna hēhea, mō mōu tā mātou puta mai ki tēnei ao. Nā, e, e, e, e rongo ana ki, wō, ki, ki, ki, ki ngā kōrero, kore tino tika ana, ngari, ina tae ki te wā o ngā tamariki e mōhio ana ko kaumātua kē, ka, ka poronge, porotonui ana rātou ki te kōrero, e aha tērā, nē? Ko te, ko te, te, te whānuitanga tērā o te titiro o tātou ki wēnei āhuatanga. Ai, e tika ana ngā tikanga o tātou mātua tupuna, nari, hakapono ana au ko, ko tae ki te wā, e tae e ngā tamariki ki te kōrero mō tā, mā, mō wā rātou mātua, mō rātou whaea. I te mea, hau te mea nahenahe anō e mōhio ana ki te kōrero Māori i roto i tā mātou whānau i te mea, wā ko tuakana katoa, hore kau e mōhio ana, engari nā rātou i tuku mai ki au te kōrero o tā rātou, o tā mātou matua ki ngā kaumātua o te taumata. Ākuata he, hore kau rātou i pai, engari koe wēnā ko ngā kōrero mahiwa mai e tā mātou mātua ki waku tuakana, e tuku atu ki wa tātou mātua.
He pai wena korero, me taku mihi ki ki a Kaurua, Tauhena, e mohana au, Tauhena re, me Matawaia kei konei, kei kona koutou e e whai ana i nga tikanga. I etahi atu marae o roto i te kainga nei ka hore he he kaumātua, he kuia raini, hei tohutohu, hei ārahi i te whānau. Tērā pea tētahi wāhi e āta hakarongia ana e au i tēnei wā, me te hiahia o tētahi o ngā kuia kia noho ki tōna kāinga i te mea e mōhio ana ka noho tōna whānau ki tētahi wāhi mā rātou anō rātou e kōrero. Engari, e mōhio ana au, i roto i ētahi o ngā kāinga, ā, o roto mai te Hokianga, horekau he, he tangata hei ārahi i te whānau, pēnei te kaha i a koe e whaea moe, e mōhio ana ki te, ki wēnā kōrero kia tukungia te aroha me ērā, kia noho te whare mate hei, hei ngū, hei whare ngū, ā, mā tētahi atu e kōrero, mā te whare anō hoki e kōrero i ngā kōrero mō tēnei, ā, hui mate. E moe ana ahau, ā, torutoru nahe ngā tāngata e noho ana ki te marae i ēnei rā, ā, e, e puta ana rātou ki ngā, ngā mahi, ki wā rātou mahi ia rā, ia rā, ētahi hoana e hoki mai ana ki te wā e tāpukengia ana te tangata. Ā, nō reira, āe, waimarie Ngāti Hine i tērā āhuatanga, engari ētahi atu, ā, raorawe, ētahi atu whārua o te kāinga nei, ā, kāore i te waimarie pērā i a Ngāti Hine.
Ia, pai ana koro. E nei tū hoki he tū mokemoke i Taiwa, ne, i te kāinga nei. Hono me, me mutu pēnei ake te take nei, ahau nei na mena ka mate au, kei aku tamariki te tikanga, engari mui taku matenga, Ka āta tuhituhi ahau, ki roto i tētahi pukapuka, kaua rawa koutou e tuku i tēnei poko kōhua, kia taima ki taku hui, kaua rawa tēnei poko kōhua e tukuna kia haumai ki taku hui mate. Tērā wētahi tangata kei te ao nei e homa, e haka mau anau ki a rātou. Kaua e tukuna mai.